Awe den bo Tribuna Popular nos tin nada mas y nada menos cu señor Ramoncito Booi cu despues di un silencio letargico manera Han Zels a bisa ayera tog a duna un punto di bista ayera. Señor Booi bon bini den nos programa. Jonchi, bon bini y danki pa e invitacion. Tambe mi ke bisa ku mi ta sumamente, ya, no, la mi bisa asina, mi no ta kontentu di ta aki. Dikon? Pasobra e motibu ku mi ta aki ta pasobra tin sierto kosnan, segun mi pensamentu, por bai miñó, laga mi bisa e asina. Mi a, huntu ku bo, nos a sinti aki dje nan kore un kampaña, pero bestial den ultimo tres simannan pa Union Patriótico Boneriano, caminda cu nos a para riba nos punto di bista cu nos ta bay den un eleccion, caminda cu locual cu nos ta bay para p'e ta un Struktura, kaminda lokual ku no ta bon den lokual ku pueblo a skohe. Na nos manera di mir'é, for di aña dos mil kuater, ku a wòrdu konkretisá na dos mil seis, dos mil ocho, a wòrdu firmá, ni pa nos, pero pa esunnan ku ke ki breu orakí, na dos mil dies, Ku aworakí nos ta haña ku nos mes agrupashon, anto mi ta papia di mi, pa abo ta hak, pero di e agrupashon ku nos dos a sinta aki den, defendé ku si un kas tin dies buraku den su dak, òf kranchi ta kibrá, flur tin skeur òf tegel a bòltu, ku nos a bisa nos tin ku bai mantené e kas, pero drecha e lokual nan ku tin. y locual cu ta riba mesa awor aki, aunke cu tur e sabinan cu ke trata di bisa nos tende ki tin un apel riba e mesa, ante bo ta mira un pera of e coi ta un cabrito, pero bo ta mira un carne, bo ta bisa, pero shon, laga nos minimalmente compronde cu otro cu locual cu nos ke gaña e pueblo aki no ta berdad. Anto mi ta bisa ku no ta e manera pa atendé ke pueblo. Si ta asina ku Union Patriótiko Boneriano a kambia di opinion, tambe por no. Pero e no por kambia di opinion kaminda ta un par hende so ta hasi e kambio ei. Si kambia opinion, e lokualnan ku nos a vosiferá e último, ban pone, diesinku aña, di Union Patriótico Boneriano. Ta dia cu ami a tuma over, ta e unico caminda cu nos a cana cada bes cu nos a forma un opinion, nos a form'e den grupo di partido, den un reunion general di partido caminda nos a bisa ta esaki ta nos opinion y ta akinan nos ta bay. Anto awor aki nos a mira cu tin Otro pensamentunan ta riba mesa i ta un grupo chikitu so ta keda para atras di eseinan i esaki ta bai hasi daño na partido i e ta bai hasi daño grandi grandi na Boneiru. Entonces su nan ku no ke mir'e, nan ta mir'e pero ami ta kere. Entonces ei ta mi opinion, mi lo wòrdu lastrá. Mane e Josie ta basta me custumá cu ne caba, ta ni un lunan tin cu m'a scapa fey un problema cu n'a hinca me den, anto mi ta bisa awor aki pa e motibo di structura estatal, eigenlijk Ramosito Booi, abo, Johnchi Dortalina, James Kroon, Jeffrey Livinstone, uh, me bisa Bernelahe abo? Bernie Lahe. E sinku hende de ei sigur sigur a wòrdu masakrá i kibrá dor de e mesun hendenan ku aworakí ta bringa, e lokual ku nos a logra, anto nos ta haña parti di e grupo di nòmber ku mi a menshoná ei, behalve abo ku mi ta para huntu ku nan pa daña i kibra lokual ku nos a logra. Anto p'esei mi ta aki i mi ta pensa ku e manera ku e kos ta bai no ta bon. Ami no tin problema cu si pueblo vota si of vota no. Ta pesey mi a manda un carta ateki. Mi a manda un carta ocho di e luna aki, mi a mand'e pa partido. Unico cos cu mi ta haci den e carta aki, mi ta suplica, mi ta roga partido, por fabor papia, pensa y actua segun cu mester ta. Si partido a dicidi. di pone un pregunta caminda e ta bisa pueblo bo ke keda den e cos cu nos a traha aki si of no, mi no tin problema cu ne. Pueblo ta vota si of pueblo ta vota no, si e vota si e ta carga e consecuencia ke vota no e ta carga e consecuencia pero kico nos ta haciendo nos ta bezig manera bo bisa bo bo ta mira un carne bo dilanti y nan ke bisa bo no Pero esei ta un kabritu. Anto den kaso aki ta overduidelijk ku nos ta bezig ta, a mi ke usa palabranan vervelu, pero nos ta bezig ta purba bisa pueblo un kos ku no ta. Anto Nos esei komo no harta ta bisa bon. ku nos ta gaña pueblo. Bo, a mi, mi ta Pasobra laga ta, ta, ta esei, gañamente mi ta kote. laga esei, pero minimalmente nos no ta bisa pueblo Lo papia di berdad, pero e realidad cu ta. Anto kico ta e realidad, Yonchi? Nos a ta stuck e referendum. Dicon mi ta sali awaki? Pasobra awaki no hende por bisa cu ta un ta asina. Ateki a ta cu boletin di referendum, hunta Ramoncito a trae, mi ke bai usa e asunto di Eilandstraat pasobra nan ta saca e historia cu nan ke, a ta boletin di referendum. Cu a wordo parti Papia tu kaminda. Si Yonchi ta permiti mi. Dal bai. Mi ta lesa un pida chikitu aki. Konseho Insular Eilandsraad ke sa ta lesa mi ta lesa no si pueblo ta di acuerdo cu e manera cu a duna contenido na e laso directo cu Hulanda den de bowo den cua cu dia dies di october dos mil dies, ta dies, dies, dies, Boneiru a bira parti di Hulanda como entidad publico. Ta esei di pregunta, Bo ta diacuerdo cu pueblo a bira parti di entidad publico? Awor tur e otro sabina ei por sigui haci wega gaña pueblo. Sorry, mi a usa e palabra gaña, pero confundi pueblo. Confundi pueblo. E maner ku ta atendé e asuntu di referèndum aki, ku ta señor Boersema, en ta bai daña su nòmber pa e skibi un kos otro aki nan fe lokual ku ta. Pasobra e hòmber si tin, ta kòrda bo? Dòkter, profesor e hòmber kita no, segun mi. Pero e no ta bai Kon se bisa? E ta bai daña su nòmber pa prèt. Ke men Kika ta skibi? E ta skibi, Aki nan e bèrdat. Mi ta bole bisa, Bo ta diakuerdo ku e kontenido. Kiko ta e kontenido? Boneiru a bira parti di Hulanda na yes yes yes. Anto bo tin ku bisa si, anto bo òf bo bisa nò. Kika ta sigui bisa? E ta bisa, Ku pueblo ta keda akordá esei ku e lokual ku a wòrdu votá na dos mil kuater, anto ta bisa òf pueblo ta esei òf pueblo tabata ke un forma di asosiashon liber ku Hulanda ku un posishon estatal propio den kua e laso ku Hulanda lo keda ankrá den statùt òf Reino. Pero e, e, e, e, e país autónomo ei, e asociación liber, na 2004 e tabla de referéndum, e la perde. E la perde, nan no a vota pe. Awo di konta bo la hink'é den Ma klaro bo ta hink'é be, hink'é aden pasobra esunnan ku ta dirigí aworakí E structura aki cuesta loke cuesta fe tempo y corabon anto mi ta bay ni pa pleita ni nada Señor Robbie Beukenboom na momento cu Eilandsraad a bay djacuerdo kesey anochi de dos ora di maruga ma tende locual ke la bisa e coya keda aki den kiko la bisa el a bisa duidelijk diesun aña warda pe coke. Pakibre. Jesu wai, el a warda pekibre. Anto, minda tur mene a malu, paso f'e prinsipio demokrata kontra lokual ku nos tin aki. Anto, mi ta gosa demokrat, so minimalmente e ta para pa lokual ku el a pone f'e tempe. UPB no. O UPB tambe a bisa no, ami con relacion cu Hulanda, nos a bisa, mi ta bole repeti, si e cas tin buracu, nos a drecha e buracu, cambia e tegel, stop e lekband di awa, mi sa kico mas nos ta mantene e cas. Pero kico a pasa ora aki? Ppp ta kana hunto ku Democraten bisa na basha kos abou kue katapili mas grandi ku bo tin pasa raspa bai. Kiko por a pasa señor Boy? Kiko por a pasa ku UPB a kambia asina drastiko? Wak, laga mi laga mi bisa esaki. Ora mi tende UPB papia, ayera mi tende asta diputado ku a kuminsa tambe papia otro, nan ta bisa eigenlik, E lokual ku i p'e b'e a bisa. Eventualmente James a saka un karta kaminda el a bisa overduidelijk den e kishonnan, mi ke kibra, mi ke sali, mi ke keda den, pero no sin un negoshá. Pero un teseite pregunta ku ta pará aki den, aki den ta pará. Pero nochi wòrdu mi sa ku leu mai pregunta ei, leu mai pregunta òf vota sí òf vota nò. Sí, pero komo ku ta hasi leu mai pregunta ku nan ta puntra mi, tende ki mi ke tira Yonchi mata sí òf nò? Anto mi ta bisa sí, Nan a tira yonchi mata el riba mi riba mi konsenshi kon o por nan mi ta bisa no ata yonchi a tira mi mata nos konkluí re kon kon bo por bo tin un kos serio ku bo mester bay kontestá bo ta bisa no leu maya pregunta yonchi laga nos komprendé bon e manera ku nan ke konfundí e pueblo aki. tin un referendo. Anto, kiko nan ta usa? Nan ta papiando laso direkto. Laso direkto ta verleden tijt. Laso direkto ta un grito. Mesko, laga mi trese pa pueblo komprende esonan ku pasa den tempu ei, pa nan komprende. Ta tin un tempu ku na Aruba nan a grita ku nan ke un sistema, no, nan a grita nan ke status. aparte. Mi sa cu yo anchi ta acorda di e. Aruba bisa, Mi ke un status aparte. Ki esey ke men? Mi ke un identidad pafo di Antillas. Nan a bringa p'e, bringa p'e, nan a hañe'le. Anto e pregunta lo mester ta awor ei, Con Aruba a haci pa el a hasi e status aparte aki posibel basá riba su manera di atendé, dus kua kontenido Aruba a duna na status aparte? Aruba a bira un pais outónomo, un pais outónomo den Reino e tempu ei na kaminda pa independensia. P'esei e desishon ka kai. Dus, bo por bisa no kua Lukina a duna Aruba, kua el a, el a kua ta e kontenido? No, paso Aruba tin un hotel, Aruba tin un buraku den kaminda, hende di Arubanan ta, ta, ta. Esei ta kon e kontenido ta, bo a bira di un gritu, bo a bira na algu legal den konstitushon òf bo a traha bo propio konstitushon. Dus esei a pasa tambe ku Boneiru. Boneiru tin un grito. E grito no ta mi con status aparte. Pasobra Boneiru a bisa mi ta mucho chikitu pa mi tin un status apart, pa mi ta riba mi so. Pero di como a kere cu nos un por? Bo kere cu Boneiru, nos como Boneriano no por? Mayonchi, ni esunnan ku supuestamente ta grandi, wak kuantu doló nan tin. Kòrsou ta yegando trofe na mi sa kuantu miyar di debe. Aruba, Hulanda mester a hisa buta, te ku minister president ta bai bai wèlgi hamber, James ku mi mes a bai papia kuné komo solidario na sosten na ne. Sint Maarten ta bai kasi un manera di di di supervishon. Anto, no ta pasa nan oke nan ta mas grandi ku nos, pero den konstelashon mundial nan ta chikitu. Tin kos ku den mundu moderno aki bo so no por karga. Anto Boneiru na tinu, usando su kabes, no su kurason, a skohe pa pueblo. E nos cohe pa diputado cu gobiernonan cana pleito of ta mi ta dicidi, ta mi por yuda bo, bin cega mi pasobra ta mi por, no, nos cohe pa pueblo. Anto awor aki por ta e gobierno. Anto ami a sie pa malo, no pa malo pa pa haci malo, pero pasobra mi ta mira de experiencia di cuarenta y cinco aña cu mi ta tin den gobierno cu e cos aki e ta wor usa bon tin ora pero e ta wor mal usa. Tin ora hende ta usa nan of abusa di nan poder. Entonces awor aki ta ley tin, ta regla tin. E regla ta bisa si yonchi ta gana mas cu mil dollar, ta howo menciona un cos, yonchi tin derecho riba tal, tal, tal. Por gana abao, bo tin e derecho, por gana mas, bo tin e derecho. Esey ta e regla. Si e regla no ta bon, nos tin cu cambie. Nos tin cu e regla bend afo. Mi ta bisa m'a kaba bisa esun di di Aruba, esun di Boneiru pa pueblo komprondé ku manera mi a tende diputado splika ayera i mi a tende Kroon splika ayera no ta gewoon puntra nos e puntra di hendenan bo ta kontentu kon polis ta aktua, bo ta kontentu ku kaminda tin buraku, bo ta kontentu no no t'esei t'e pregunta No ta berdad e pregunta ta bo ke ta den Hulanda si of no. T is ahí de pregunta eigenlijk ku ta wòrdu pone. Anto si bo kontestá si, bo ta keda den, anto bo prob'é hasi tur e diskushonnan ku tin pasobra tin rapòrt a wòrdu trahá, a kaba wòrdu hasi un evaluashon. Dus tur e konei ta reglá kaba. A reglanan fei tempran. Dus un ta kuestion Di cu si bo. E por ki aña a regla e asuntu di evaluacion aki, señor Booi? Durante di na dos mil ocho, dos mil ocho bo tambe ta sinta eynan cu nos tur ta djacuerdo, nos tur a wordo pone cu lo tin un evaluacion despues di sinku aña. Y e evaluacion ey a tuma luga y e resultado ta ey. Pero esey por ta importante, pero. E no por ta importante n'e momentonan aki, pero sigur ta cu e locual cu nos ta bezig cu ne aworaki, nos no por atende cu n'e manera mester ta. Anto ta pesey mi ta kere cu nos mester ta serio k'e pueblo aki, duna e pueblo e chance p'e contesta. Anto kico mi a skibi den e carta cu mi a mustra aworatey? Nada! pa ta ferfel, nada pa kibra gobièrnu. So, ami ta un ku a papia ku Yòbi Abraham mas ku un ora, i mi ta djakuerdo pa a traha e gobièrnu ei. Dikon? Pasó e otro un ku ta Partido Blou a bisa ku nan no ke tin diaber ku UPB. Anto ta tin otro forma a traha e gobièrnu. Lokual si a traha e gobièrnu kaminda a bisa bo tin un grupo no, bo tin un grupo si, E dos partenan ei mester por wòrdu pone huntu, anto ban yam'é asina ki krea un bèrda kòrá, mi sa ki kolor ku bo brua esei la ta sali, pero whatever, traha algu asina ku nos tur dos por biba kuné. Anto tras di esei nos tur dos ta bisa sí òf nò pa aserká e lokual ku tin. Pero kiko a pasa? E coi UPB a sosega su bida, anto ta e ponencia di democrat so ta atendiendo. Anto ta ey ta mi problema. Si bo mira gobernacion den su totalidad mes, e partido ta ey, pero te casca fin esnan ki berde bo. No mira nada di cuminda di UPB. Mi ke papia di esey awor aki. Mi ke bay solamente riba e parti di structura estatal. Anto structura estatal tin un pregunta cu tur hende ta bisa no, hendenan, behalve di democrat. Pero e sunan di UPB tin amigo di mi buen el a bai radio el a bisa e pregunta aki bo por contesté na dos manera lo cual cu mi amigo Bernie a faya di bisa cu n'e momento cu bo bisa cu bo por contesté na dos manera n'e mesun momento e mester bisa mester cambia e pregunta Pasobra no ta robes. Pasobra e pregunta ta robes. E pregunta ei no por klòp pa un referèndum. Pasobra reglanan di Nashona Uní ta bisa ku un pregunta mester ta klarito, klarito, klarito pa ora yonchi bisa sí, yonchi sa ta kiko el a bisa sí p'e. Ora yonchi bisa no, e sa ta pa kiko el a bisa no i e ta karga e konsekuensia di sí i e ta karga e konsekuensia di no. Awor aki, e ta na altura la kiko ta, e ta na altura kiko ta si, kiko ta no. Pero awor aki, bon, ami te na momento aki, ami no por bisa un hende si vota si, vota no. Hendenan tin mi, laga mi bisa, primi, bisa mi si ku no. Mi ta bisa, mi por bisa bo si ku no, pasobra e pregunta no ta bon. Ta p'esei m'a pidi partido, ta roga partido, ta bolbe hacia un bia mas shownan pa bienestar di Boneiru. Pa bienestar di partido. Laga nos para ketu un ratu. Mi ta bisa Nico mester dos mil kuater bo ta den nos a para nos a para dos bia sinta tres bia nos a kambia fecha pa hasi el e bon. Awor si no ke kambia fecha pasobra por miinti un bòshi hende ku nò e kos aki mester tuma lugá promé ku fin ai anto no kambia fecha bai Eilandsraad Trece wou a manda band den e vraagstelling, den e pregunta, anto dicidi ta ki bo ke puntra. Si bo ke puntra si bo ke keda parti di indentidad publico si of no, ke mene bo ke keda parti di Hulanda si of no, puntra esey. No ku bo ke invulling ku kiko ke konesa bo ta bruwe pueblo. Si bo pregunta ke ta, Michon, For di dies dies dies identidat publico a bin na bigor, bo ta contentu cu tur locual cu tin den dje of con el a funciona den e prome cinco añanan? Bo ta contesta si of bo ta contesta no. Si bo contesta no, esey ke mente pensamento di UPB nos ta ban treche. Si bo contesta si, bo ke mente cu tur cos ta bon. Ami, si ta e pregunta ei, mi ta bisa no. Anto mi ta kere ku UPB lo ta no, Demokrat lo ta no, NPB lo ta no. Bo lo tin tur hende pará tras ku e kos ku tin e base por ta bon, pero tin hopi kos ku mester drecha, ban drecha. E otro un pregunta ta, si bo bisa ku si bo ke keda den Hulanda si òf no, yonchi ta mas, nos mester a Papia ke hulandesnan e prome biaha ku m'a bai den den parlamento hulandes i m'a bisa nan no e idea di personanan por nan wan sen yoli mei bezig a Bonaire. M'i di ku nan nee wei wille un deel worde van Nederland, un struktuur waarin wei tog zekere zeggenschap behouden maar we wille un deel sein van Nederland pa nos haya e derechonan ku tin. Na Harini hende nan di Partij van de Arbeid a grita Hari! VVD pió, zijn jullie gek? Bosonan ta ocho shee mia leu fe nos, o kilometer una boso ta kere ku Hulanda tin atendé. Nos a sigui, nos a perseverá, nos a bai Tweede Kamer, nos a bai Raad van State, nos a keda, keda, keda, keda, kuater aña largu, te na dos mil ocho nos a bin logr'é. Anda ora aki manera naran pasa ta tene un referendum nan koe ta koe loke ta ese bent afo bo kabesa un po ta bon e pregunta ta konta kon e pregunta ta konta e pregunta ta yonchi ke keda kasa ku su kasa si of no nan punto tak no ku tin problema den matrimonio ku por dreche no prome kos bent afo anto esei mi ta kere ku no ta bon. Ta net un momento pa nos bai un break. Pero prome nos bai break, mi ta puntra mi mes, un lider di UPB ku tantu tempu tabata liderá UPB, e mester kai na rudia pa pidi un reunion ku un partido ku semper a sostené? No kontestá mi. Nos ta bai pa un break, un bes nos ta bek. Señor Booi, prome ku nos a sera ora ei, nos a papia tokante di komportá ku un lider of Nos ta haña straño ku un lider di trayektorio amplio den politika i mayoria den UPB, kasi 45 aña den UPB, ku UPB den tempu bon i den tempu malu, tin ku kai manera na rudia, tin ku roga. So yera no skucha bo na radio, na un emisora partikular, kaminda ku bo ta roga, pidi, asta kai na rudia, por fabor, pa no brua e kos, pa ban papia. Un lider Manera abo un ex lider manera abo un ta kere merese un tiki respet di parte di UPV? Bo ya, ta ki ta ki mi por kontesta bo. Echo ta ku despues di elekshon, despues ku a pidi mi pa papia ku señor Abraham pa nos mira ku por regla kos tur eseinan, masi tur eseinan, e temp esei mi ta bon. Despe ku a kaba yega na akuerdonan, anto a bai firma e akuerdo ku demokrat, kaminda ku mi no tabata di akuerdo kon a yena. P'esei si ainan bo ta yena, laga mi splika esaki. Laga nos hasi pregunta ku tin hopi riba mesa den manera aki, den e estruktura di partido. Bo ta di akuerdo kon a duna invulling na resultado di elekshon? Dus bo ta di akuerdo kon a duna, laga bisa, e yenamentu? Na resultado di eleccion. Mi ta bisa bo si. So mi tambe tra na ne. Kiko esey ta? Patia. Sea bo a bis'e casca berde, fini, di kiko esey nan, ami no bay discuti esey nan. Pero si bo puntra mi con a duna contenido na resultado di eleccion cu mart cu nos a grita aki nan cu UPB a saca tres asiento, ta bisa si. Coalicion Patia. Awor, Eens cu ne, ta tin problema. Si bo puntra mi con a duna contenido na Coalicion Patia, no na resultado di eleccion, na Coalicion Patia, esey ke men con a. Repartí kartera, kuantu diputado, kuantu koe bisa kada un tin, esei mi di no, esei si mi no ta di akuerdo ku ne. E bon ta di akuerdo ku e kontenido di un aña patia. E kontenido di patia, no e kontenido di resultado di elekshon. Anto te mesun kos bo ta bisa oki, bo ta di akuerdo ku e resultado di laso direkto na dos mil kuater, bo ta Di akuerdo ku e kontenido ku a duna na n'e. Kita e kontenido, Openbaar lichaam, identidaad públiko. Pais den Hulanda. Pais den Hulanda. O si bo kontrá mi ku mi ta di akuerdo ku e kontenido ku a duna Pais den Hulanda n'e momentu manera ku e ta bai e wou ke e ken tin ku e bisa gezahelber ke mi ku ei bo penshon bo asuntunan di salubridat etsetera. Nan bisa, No, esei tin poko problema ku Nemitek dreché. Anto, p'esei, kontestando bo pregunta, ora ku a kaba forma gobièrnu, m'a yama atrobe direktiva, m'a bisa nan tende ke mi ke un reunion ku boso, pasobra e lokual ku nos a traha aki, mi no ta mira UPB mas den gobièrnu. Nada, nuen nen keda tende. Ni kontesta bo no haya. Ni kontesta mi haya, mi haya un kontesta den korant. Caminda ta bisa te niki, so e pregunta ta ta cu ex lider ta contento pasobra mi a haci un rueda di prensa, ya, ex lider por bisa kiko ke, aki nan ta lider ta manda y directiva. Eigenlijk, cera bo boca, den e conferencia di prensa ta tin un mucha hombre bisa mi bay wara hama, a bay wara hama, mi keda masha keto, no tende nada mas di mi te cu awor. Ta masha dia nan ta mi traha su insta nan no mi ta abri mi boca ora ke koki sali or no e kos politico kos politico na eilandstraat kesei mi ta para ketu nan e ora e informacion sali anto si e informacion so e informacion aki ta corecto no laga nos comprende bon e informacion ta corecto e traduccion de informacion door e partidonan ta robes Aki nan e hendenan aki ta bisa bo, Tende ki pueblo, bo tin mag di kis ku bo ta diakuerdo kon ba bira pais, kon mi go ei, ba bira un struktura komo openbaar licham den Hulanda, si òf nò. Òf por ta ba vota robes na aña dos mil kuater ku bo lo ke un otro un kos, si òf nò. Dus ta esei ta e lokual ku tin skibi aki den. Dus bo ta diakuerdo ku bo ta. parti di Hulanda, artíkulo ochenta di di kuater, komo identidat públiko. Sí òf nò. Sí òf nò. Pero. Un tin kueshon ku si yonchi gusta ku e makamba nan mir'é òf ku ken gusta kuantu balaste nan a kobr'é, tur e konei, si nan no ta bon, mester atendé ku nan. Pero un tc ta pregunta, e pregunta ta, bo ke ta den kas, sí òf nò? Anto nos a vota e dia y nos a negosha pa den cas di Hulanda. Anto awor aki ke bisa bo no, pero por ta bo no ta ke ta keda den cas, por ta bo ta keda den cura di Hulanda. Anto si TCI ta pregunta, haci e pregunta ey. No, no, no, no, no pone un capa rond di dje ta manera cu bo ta, Tin un wolf, un lobo, ku ta biste un kuer di karné, anto ku ta laga e karné. Mi ta oh, mira un karné bunita ei. Ora ku nan kaba vota, ta bisa e bent afó, wuu, e wolf ta sali riba bo. Anto mi ta kere ke no ta bon. Anto, ora mi pa bo mi kaba kontestá e pregunta, dus e tempu ei mi a pidi pa papia, no. Awor aki, mi a disidí di no sali afó. Mi a warda kas i dos iban. Pero tempu ta referendo ta yega serka mi a manda un carta pa mi ta shona por favor mi ta pidi boso mi ta roga boso scucha un rato boso tin cu scucha no kita nada toch tur hende nan cu ta ayi mi no sa tur hende nan cu ta ayi incluso abo nan ta ayi paso ta mi a pidi boso bin yuda Tur hendenan ku ama pidi mi yuda. Mi ta bisa ku p'esei nan mester ta gradesido na mi, pero e realidat si ta mi pidi nan mi yuda e kousa. Anto awor aki si ami tin e sintimentu ku e kousa no ta wòrdu bon sirbí, skucha mi no. Ta kit e pregunta. Si bo bisa mi ta kende ke mi a skuchau pero mi ta sigui mi kaminda, bon, pero minimalmente mi a pidi pa skucha mi. Anto e ora ei mi ta bisa bo. Conversacionnan cu mi ta tin cu Robbie Beukenboom. Robbie ta puntra mi, asoi mi a siba, Ma Ramoncito, ene na kin ta papia cu bo, nan ta puntra bo, asoi ta puntra mi siete cona? Mi siba, Robbie, ami no sa con por ta. Ami si, ki ora cu mi tin mi coe atende, mi ta bai si gayopi. So, te tabata lider, e tin, kico mi coe, e tin experiencia, kesey, Mayoria cos cu mi haci mi ta puntr'é. No cu te ta dicidi, pero mi ta puntr'é pa mi formulá mi opinion. Akinan fey casi ora James puntra'm un cos prome a ultimo laga mi tende nunca mai dje. James tin su otro hendenan cu si ta conseh'é ke nan ta mi sa o ami no sa, no ta al caso ahora aki, pero echo ta cu e ultimo. Seis lunanan di gobièrnu aki, no enen muntra mi nada, no enen papia nada ku mi. Ta meskos ku tur hende ta lesa den korant, mi ta les'é. Tambe ta bon, mi no tin problema kuné. Mi por obligá hende di papia ku mi si e no ke, pero no enen por obligá mi di sera mi boka así den momentu ku lokual ku tin akinan Ta contra pensamentonan semper di Union Patriotico Boneriano. Awor, Señor Booi, ta e intencion, awor bo ta saca cabes, ta e intencion cu bo ta tuma over, cu bo ta bira lider politico di. Pasobra mi a comanda tin dos UPB. Tin un UPB, un koninklijke UPB, un UPB real, koninklijke UPB, anto tin e UPB restant. Esun cu a sobra, al mi no sa. Kua banda, den kua banda bo ta kai? Bo ta kai den esun koninklijk, esun real of bo ta kai den esun parti ku un ta konta? Pasobra segun ami, den ku mi ta den UPB, UPB ta un totalidat. Wèl, ami, wak, bo sa kiko ta ta ta ta duel mi ku no ta no ta hende pafó ta papia ku ei. Segun ami ta un Un komunikado ku a wòrdu saká dor e lider di partido e no no ripitié so el a sak'é ofisialmente di UPB bisando ku awor aki tin un UPB real ku un otro UPB e nòmber otro mi no kòrdá. Un UPB di bèrdè bèrdè anto sobrá nan ta UPB mi sa ku bo por menospresiá parti di un partido anto mañan djos ke bo tin mester e dje pa bo por forma bo asierto. Laga mi pon'é asin aki e no ta masha sabí pa ningun Lider mes akseptá ku tin un kiebro, divishon den bo partido. Mi ta kere si tine lokual ku bo tin ku hasi ta trata di remedi'é p'entei. Pero si bo mes sak'é pafó mi ta kere ku esei no ta bon. Pero okey ta kada lider ta hasi'é. Pero pa kondensá bo no, Ramoncito Boy den ningun forma. Sigur sigur señor Boy no ke bai tuma over, bo no ke pone James Crown un banda i sinta i bo le lidera bo nei. Mi no ta. Sol bo e ta jou ainda? De un manera e mira e, pero pa mi no. Pero anyway, mi ta bo le bisa bo a bisa ayera, awor aki m'a sali padilanti. Prome ku mi sali padilanti so mi primintí mi señor i mi yunan ku ami no ta atende nada di e koki mas. Pero m'a splika nan si ku lokual ku ta pasando aki su enbergadura mañan tantu pa Boneiru. Pa partido laga nos lubidé un rato. Ta asina grandi robes ku nan tambe ta bai sufri por dje. Si e bai kompletamente robes, anto ora i nan tata i nan lo bisa, Karamba, papi bo por a hasi un kos, a bo por a papia un kos? Mi ta bisa nan, minimal mi ta papia. Si e resultá, boso nan konsenshi por ta trankil ku boso tata a bira lo mi a laga kos bai. Ami por drumi trankil ku mi a hasi mi bèst. Anto mi ta papia ku un komersiante por ta un ora i mei pasá. El a bisa mi, Ramoncito, pero si vota no tòg, ki ta pasa? Mi di kuné, Si vota no tòg, mi no ta mira ku e struktura akí lo kambia. Pasobra Hulanda ta bisa bo ku bo ke bai, bo ke bai riba bo mes, anto Sali fe cura. Mi no ta acepta bo den cura pasobra mi tin yen problema cu Sint Maarten caba cu mi a permitié bay den cura ta problema su e causa mi. Aruba causa mi mi a yami cu problema cu mi mester a pone ordo. Corsou mi sa con ta bira. Dus mi no ta duna e posibilidad den mi cura Paso nan a ta grita Hulanda mester ta i ta cura di Hulanda sho nan ta reino Hulandes nos mester stop di gaña nos mes. Pero nan ta bisa cu ora bo sali mes bai afor Hulanda tin e obligacion si bo nan a regla na imigracion. Abo tin un yu den bo cas e yu ta cuminsa bin cuatro or tres or di madrugada haci manera keke bo ta bisa mi yu cu ta asina aki no den bo cura Pero bo ta bisa nan di, Pafó! An di segemente bo tin ku bai sigui dun'é kuminda, atendé kuné. No, si bo ta hòmber ku bo por para riba bo mes, òf muhé ku bo por para riba bo mes, hasi bo kos nan, no? Entonces, esei tambe ta, esei sí mi ta bisa bo ta engaño kompleto. Si otro hombru bo por definí esei. Señor Kroon, señor Relaje, Señor Abraham, Clark Abraham splica cu, no, si bo vota no, Hulanda tin deber enenan di nos ke Boneiru bek, nochi Willem, bon gobernacion. Tur ta bisa, u tene ki, si momento cu bo sali, Hulanda no por bisa, bram, mi ta stop di yuda boso. Laga, mi, a mi ta kere cu Hulanda lo bisa, bram, stop di yuda, pero laga nos comprende cuanto nos mester a bringa, anto e palabra cu yama derecho no mi ta tende señor Kroon ta usele pero mi sa ke sa bon ta con ta usele derecho ta ora cu bo ta den cas bo tin derecho riba cos ora bo ta pafo di cas bo no tin locual cu Hulanda ta haci pa nos e no ta haci pa Aruba e no ta haci pa Sint Maarten e no ta haci pa Corsou e no ta hacie of pe tres na ayi si nos haña mesun posicion Ku nan, a bon ta kere ku n'e momento ku nos haña ku Hulanda nos a bira pais outónomo, anto Hulanda ta paga nos enseñansa, e ta paga nos polis, e ta paga nos salubridat, e ta paga tur e lokual ku e ta paga pa nos ei. Yon chin ta kere ku Kòrsou a lo bati na porta un be. Claro, Kòrsou lo bisa Sint Maarten ku tur esei na bisa ma mata un na nos a keda paso dikon abo si e otro no. So nos tambe tin derecho lei kico kico. Hulanda ta loco dikon e ta duna nos e derecho ei dikon e ta hasié pasobra nos ta parti di Hulanda. Tin e diskushon si pero nos no tin men ku a bisa manera promé ya. Mashon bo bira parti di Hulanda, nos tin muchu mas cos di bisa cu cualke gemeente den Hulanda. Bo ta mira rey cada be ta bay bishita gemeente na Hulanda, bo ta tende ningun gemeente na Hulanda cu tin conversacion cu cu Minister van Binnenlandse Zaken, cu Staatssecretaris, ken ta bin, cu ki, cu cua, cu diputadonan a cana broma cu nan ta bay dos bia pa aña bay reuni cu gobierno Hulandes. Niun gemeente na Hulanda no tin e koe. Anto bo por bisa mi ku nos ta ménos Ala ki nèk hòm. Ami no ta komprondé. Ami no por komprondé e kò ku Bern e lahe. A bis'ei e la yuda negoshá esaki, anto ora el a negoshá robes. Papu mi bisa wòrdu aki ku e kolokual ku nos tin aki ku nos por a kai fei panchi kai den kandela. Anto mi ta comende tin un cosa pasando si den e UPB cu ta sinta. Es un real. Mi sa cu eynan. Es un real. Den UPB cu ta maneha awor aki tin un cosa robes a pasa. Kiko ta teynan mi por descifre. Pasobra si hende por cambia di pensamento cu algo cu casi nan a indoctrina e pueblo aki cu ne den manera ey, pakico? Ami no sa. Pero mi no ta comprende. Mi no ta di akuerdo ku ne, mi no ta sera mi boka. Ora mi sido bo, e nunka nan sera su boka. Seis añ m'a pasa bou di e problema pa motibu ku endenan keda sera mi boka pa struktura estatal. Mi no a ser'é, nos a logr'é. M'a sal afó despues di seis añ. Anto mi ta bai para oki bou di ningun forma pa awor aki laga nan bai kibra e lokual ku konhuntamente nos a lanta. Mi ta ripití lokual ku mi a bisa ayera, ku mi a komprondé ku hopi hende keda masha kontentu. Mi ta binka yonchi tambe den. Mi a bisa, Ami no ta bin bisa pueblo awe ni sí ni no. Mi ta bisa pueblo, mi ta bisa patriótikonan Para pa cambia e pregunta. Pueblo tin derecho di por contesta un cos ta ordu. No abusa de pueblo pone un pregunta cu no ta ni carni ni pisca. Puntra e pueblo, bo ke come filé miyo o bo ke come drado?

Nos a bai fu un break, un bes nos ta bek. Bo ta den bo tribuna popular. Señor Boy, a keda hopi tempu sin bisa nada, sin papia. Nos a haña un kantidat di pregunta aki. Nos a kuminsá a puntra bo algun di nan. Ta bèrdat ku señor Boy a bira MPB i señor Boy ta bai grupo di djasabra? Bon, laga mi bisa, esei sigur ku no ta bèrdat. Echo si ta, pasobra esei ta un realidat, ku e pensamentu di struktura estatal di MPB ta e mesun pensamentu di struktura estatal di UPB. Esei nan a karg'é, tur dos partido a karg'é. Nos a bisa durante elekshon ta un siamese opus. Sí, ta esei bo. Meun kòde la. Ta meun kòde. Bo ta paskí bo debe vota pa otro, keda kas. Tur e kònenan nos a hasi. Lokual sí ku ta pasa. Cu e pregunta mi ta kere, e e esun cu a haci e pregunta ey, so probablmente lo ta wende di di di Partido Democrata, asi e esun cu a haci e pregunta ey e mester di cuenta Paul ta pregunta si no ta UPB a bira Democrat, pasobra p'esey mi ta mirando cu pensamentu di Democrat Bo ta mira cu UPB ta cana su tras, aunke e ta bisa otro. Mi mester franco si, pasobra mi ke bisa nada robes y mi amigo James, James ta bisa no, nos ke keda den, den, den Hulanda, nadan ta bay cambia, nos ke bay negocia, nos ke keda den Hulanda, pero e ta manda un pregunta, ta mi ta bisa di e grupo, mi ta bisa di e hende aki, bo ke keda den Hulanda si of no? James a bisa, No, ta drecha mi ke drecha kos. Anto kambia e pregunta hasi e bon. T seiden lokual mi ta pidi ke men grupo di diasabra na invita mi, no na grupo diasabra, na e radio ku ta atende grupo diasabra, mane kustumber, ma bai. I si mi tin entregá den grupo,

Locual cu mi ta bisa ta preocupacionnan cu tin. Mi manera di papia ei mal ta asina, prome of despues di a forma gobierno. Mi a pidi pa papia, no hende keda papia cu mi. Awor aki, a pior, mi a skibi, mi a skibi un carta, mi a mustrabo e carta aki, bo por, bo por lese, mi a skibi un carta dia ocho di november, sali for di misa di Coromoto, mi a hay un inspiracion, mi a papia cu Maritza, gradici'e tambe, Cu el a pidi vocacion di pa Dios danki pa e resultado di nos caso. Stuur esey mi a gradicié mi a bisé Maritza mi ta por mandam un carta pasobra e coki no por sigui asina. E carta a worde dirigi na ne for di ocho di november te cu awe mi no haya contesta. Anto mi ta kere awe ta binti Dia dies ocho ku ta bin lo tin referendum, mi ta kere tempu ta bai, owel mi no ta ataka ni ni ni papia malu di partido, lokual ku mi ta bisa awor aki, partido ta riba un rumbo ku no ta e rumbo ku partido semper a pone, i si akaso partido a kambia di rumbo, minimalmente partido mester yama un reunion general, un kongreso, E bisa shownan, Nos no ta para mas pa keda parti di Hulanda, nos ke join Partido Democrat y nos ke bay un pais autonomo, un kiko ta kome me koe un. Un raport liber, asociacion liber. Si, asociacion liber, te esey nos ke. E koko nos a vota dos mil kuater ey, krik, nos a scrap e, nos a bay un otro. Anteor ey, ya, si partido. Gruponan bisa t'esei ta e rumbo, ami lo por ta den si. Anto a mi ta konformá mi si ku partido a tuma desishon legalmente manera mester ta. No por ta asi ku James Kroon ku un grupo chikitu ta kambia henter kaminda di partido, anto bo no ta imag di bisa nada, no ta kontestá bo, pasobra no ta Ramosito Boy so no, ta masha hopi hende ta grita, a besitu hende bo bisa ko'i ta bèrdat. Pero nan ta bai saka James Crown tambe por bisao m'a kaba papia ku un komersiante ora ei mor di nervioso kon ta bai asina. Mi a bis'é, No, lokual ku ta pasa e kuater aña ku ta bini? Pasobra yonchi e kontesta ku ta bini, no? Si ta sí, un grupo di hende ta keda mal kontentu, si ta no, un grupo di hende ta keda mal kontentu. Ta nèt robes ku nos a pensa. Nos a bisa, No, ban trese un union, ban unifiká e lugá akí. Ki ta pasando? El, anto e ta skibí den Dame ku bo les'é, lokual ku nos a bisa ku mester ta e remedi pa pone Boneiru huntu, ta resultá ta e venenu ku ta bezig ta desunifiká Boneiru mas ainda ke tabata ta. Fuera d'esei ku bo ta krea desunion, nos a mira ku el a kuminsá krea apatia kontra otro, sintimentunan di rasismo. Cu si si esaki ta blanco core cu macamba etc. Awo ki pio a bini forma nan di di di di proyecta cosnan mahos di di hende nan riba Facebook lo cual cu no ta bon no anto tur tur pa motibo di di di di e asunto di referendum cu eigenlik mester a crea un Boneiru cu nos tur por biba dushi riba dje. Anto e ta bay crea un un guera pisa dis dis pa mi caba e pida aki pasobra tin cierto di e hendenan di no cu locual cu nan ke ta kibra e structura cu tin aki anto mi ke mi ke bisa cu nan tin razon si of no mayoria ta dicidi mayoria dicidi e dia cu e no ke bay un pais autonomo tog ta keda para riba dus amo verwacht ke referendum aki. Lo mester ta duna un claridad completo. Pero ora hendenan mes di no ta bisa bo, no, m'a tende diputado Abraham bisa ayera, no, m'a tende James Kroon bisa ayera, cu un ta pa sali fe Hulanda, pero ba duna mi Boneiru bek, cual bo e palabra mes ta bisa, na mi mi coroto bek, bay afo, ke men of ami ta bay afo, sali fe Hulanda, ta uno. Aunke nan ta pone seke Hulanda lo sigui yuda cu ta cu e idiot pero ok. E otro un grupo a bin ta tene Clark bisa ayera no ta gou nos ke evalua cu enenan ta contento si of no. No! Partido Democrata bisa den aki a teki den skibi locual cu nos ke ta sali pafo bay Lubbers bay un pais autonomo esey ke men for di Hulanda ke men ora cu sali no anto nan no cumpli. Ta guera bai bin. Ta guera ta bai bin ei den. Pasobra aki nan nos a comprende di miembonan di Raad di UPB cu ta bisa cu no ta bai bin di dos referendum. Bisa ei tambe mi a comprende. Di dos referendum lo no bai bini. E ta masha bunito cu bo no haci di dos referendum. Locual si cu tin, anto ta esei mi a splica e comercianten un rato pasai, ta bai bin un tempo di cuater aña di desastre aki nan. Nada no ta bay tuma lugar, niun hende no ta bini cu un cen den Boneiru, pasobra nan no ta comprende ki ta pasando ora cu tin desunion, ora cu tin e probleman aki bo ta bay crea esey, pio ainda. Anto esaki ta e ultimo cu mi ta pone pa loke ta trata e pida aki, n'e momento cu bo tin e desunion, cu si bo bisa abo cu bo señora cuminsa conoce otro. Anto bo cuminsa prepara traha fundeshi pa bay traha cas pasobra bo ta bay biba aden. Bo ta mira e señora a cuminsa bisa ya pero bo sa e yonchi mi ta sigur cu mi ke casa mas yonchi ta sigui e cas ke fundeshi bo ta stop. Mi ta bay cay mi mama. Bo confunde awor ki ta pasa akinan bo ta Hulanda ta traha kico haci kico haci cua bo a caba firma ta siy mi no ta comprende cinco luna pasa seis luna pasa a firma un acuerdo cu Hulanda Ku meerjare plan nos te traha mas aña huntu. Awe bo ta bisa Hulanda te neke yei mi ta tene un referendum ku mi na bisa bo den e lubida. Ami ta bai pafó. Mi ta traha mi mes kos. Mi ta bai den mi mes kura. Anto ora Hulanda disidí manera la hasi ku Jopi biaba sa di sera kranchi bo ta kaña kaña kaña kore bai si Hulanda hasi malu ku mi. No! Si bo ke ta den, bo mester kuadra ku lokualnan ku ta òf bo mester sali pafó. Anto ku pueblo skohe pa sali pafó, ta bon. Bon, promé, promé pa nos wrap up, pa mi kaba algun den e preguntanan. Un den e pregunta ta si señor Booi ta komprondé ku e desunion aki ta kaba Di kibra UPB. E ta bini di un parti di un fiel UPB. Ata pa esei mes mi a purba sali padilanti pasobra mi ta mirando ku no ta sobrando muchu di UPB. Si nos no mara huntu. Esei ta ku James Kroon a serka. Tu ayera tambe nan hasenan un pregunta si ban kore ku James Kroon. Mi bisa no. Legalmente James Kroon ta lider di partido, el a wòrdu skohe komo tal. Dus te tèsun ku mester sigui Atendé e asuntu, e tin e responsabilidat, e mester tuma su responsabilidat, yama partido huntu, di partido ta bisa no e pregunta mester keda asina, e ta keda, partido bisa no James ta koke ta bai trese desaster, ban kambia e pregunta, ta e tin ku lidera hasié, no Ramosito Boy, ami no tin nada dje ber, kesei no ta mi trabou. Kua solushon señor Boy ta mira? Esei ta un otro pregunta akadrenta. E lokual ku mi ta mira komo solushon. Bai un eilandstraat, si no ke kambia fecha, bai eilandstraat, hasi un amienda den e lei di referendum, anto skohe un di e preguntanan ku tin, Bo ke keda den Hulanda, si òf no? Ke ment, Bo ke keda ku e struktura di entidat públiko, si òf no? ku ta e pregunta. Want ora bo no mester hasi kambio nada, pasobra tur kos ku e bini den lei kaba, òf bo ta di akuerdo kon E identitat públiko a funshoná e último sinku an? P'esei ta un den dos pregunta den. Bo punta tur dos si. Awor akí tur dos ta riba mesa òf tur dos ta wòrdu interpretá komo si fuera ta esei ta e pregunta. Ora ta kuminí ta aki, ora ta kuminí ta aya. Un pregunta ta ta skibi por ehèmpel, ta esun o outorisá pa para un referèndum? Ei kila nan a punta. Ken ta esun pa para un referèndum? Pueblo mes ku vrakteken. No, referendum ta Eilandsraad. Eilandsraad por disidi. Ami ta bisa di para referendum. So mi ta kere ku mester tene referendum. Eilandsraad por disidi di aplasa e referendum manera abo ku mi a hasiel e tempu. Duna tempu, pone un otro fecha pa hasiel. Of si bo no ke a plasé pasobra bo tin palabrashon ku ku ban Boneiru bèk, anyway tur hendenan ku ta para skibi bòrchi ke e konei dilanti kos ku promé ku fin aña pa no bin mas bòrchi atrobe, bo ta ten'é e mesun fecha, solamente bo ta adaptá e pregunta pasó e problema no ta referèndum, e problema ta e pregunta ku ta robes ku bo por kontest'é manera abo bisa surf and turf. Bo por bisa ta carni y pisca hunto. Anto e pregunta mester ta bo ke carni of bo ke pisca. Anto contesta ui nan. Pero den momento aki e punto ta bo por haya nan dos un tiki aros brua. Anto esey ta e manera ke pregunta ta hinca den otro. Pa abo oyente y televidente, e carta cu Señor Booi a manda pa partido tin tin para mi ta kere di por a haci un suplica na boso como persona y ex-lider pa, uno, cambia e fecha di referendo pa duna espacio, dos, pa sinta hunto tanto den partidonan, coalición y otro gremionan pa yega na un pregunta cu tur hende por comprende y sa exactamente kico e consecuencianan di su si of no ta, anto na tres lugar, pone un fecha mas pronto posibel pa e referendum. Anto ta para mas abao, para ketu un ratu y duna espacio pa reformula e pregunta y si ta necesario ahusta e ley di referendum y asina crea espacio pa mas trankilidad riba nos isla. Pero sigur den seno di nos partido. Señor bo y ta UPB ainda? A mi ta UPB te final. Mi ta UPB y mi ta keda mustra cu mi ta UPB. Nuenden ta mira mi na otro color ta cana ni ta haci ni nada. Mi ta lider di UPB y mi ta muri UPB. Mi Señor bo y no ta bici flené Chavez. Mi ta bici flené di nun otro hende cu no ta UPB. Desde esei cu e loco cu mi ta MPB cu eseinan tur ta storia, ami ta UPB y ta pasobra mi ta UPB mi ta sali padilante awor aki pasobra mi ta mira cu locual cu ta bay awor aki no ta na beneficio di UPB y pio e no ta beneficio di Boneiru. Pues mi no a ataca nuhende, mi ta bolbe ripiti mi ta djacuerdo y mi a bisa tur hende Tin un partido, pasobra ami no por husga coalicion patia. Pasobra den seis luna bo no por husg'é. Pues ami no por husga coalicion patia. Dus ami no ke kibra niun gobierno. Dun'é chèns p'e hasié bon. Si hasié bon, aki tres aña i mei, pueblo ta vota p'e bèk. Si hasié malu, aki tres aña i mei, pueblo ta vota pa otro. Mi ta kere ta asina mester ta. Dus ami ta para, si nada otro straño, robes no pasa, Mi ta sali fu e punto di bista, ta cuater aña a scoge un gobierno pa keda, pero si tin cosnan tusendor y un referendum cu mester los fu e coalicion cu ta bay robes y ta haci daño na mi isla y sigur na mi responsabilidad y mi tin mag di tine como ex lider di partido cu ta ayi ta mi ta scribi den e carta cu for di aña setenta of noventa y cinco Ku me hereda un partido ku a sali di seis asiento bai dos i me i be den e glorianan mas grandi ku partido a konosé. Pastor nan kere ku ami lo sirbi p'e, pero mi a mustra esei. Anto mi ta kere ku e logro mas grandi ku tin, den e struktura ku bo den ei lo tin, ku ta duna garantia na tur hende, e por tantu a mi ku lokual ku tin. Pero wende bira malu e tin seguridat. Wende tin seguridat i polis. Skolnan a wòrdu drechá. Sigui papia asina, anto pa nos bai bèk den e tempu di promé e sikiera Kòrsou ta tin un tiki ku bo por haña. Awor ku bo bai riba bo mes lo bolbe rabia ku mi, nos lo bai riba nivel di área. Pa mi menshona un lugá aworakí pa mi bisa kuma e papia malu di dje. Ke mester lugá ku hendenan di otro islanan o biakinan nos lo bai Hulanda manera ku nos a bai kaba un bia. Awa señor Boy lo por konsehá UPB pa vota nò? Lami bisa, no bisa pa vota sí. Señor UPB por konsehá speshalmente e lidernan ku bo mes a logra. lanta, kuekenan, siña nan, duna nan skol na klas di monchi. Segun Stijn ami, mi ta habla mas di monchi, mi ta sinta patras, mi siña hopi, pero e ta tin sabí mi dilanti, un sabí grandi manera un Jeffrey Riverstone, un sabí chikitu manera un Burney Lache, un Maritza Silveri, un James Kroon, ta tur hende nan ku a sinta den skol di Boy. E nos di awa ku mi ta haksi, pero mi ta puntra dokta, kon? Nos, bo no siña muchanan bon to? komo maestro? Probablemente no, m'a faya einan. Pero lo bo por konsehá UPB for bo ta no? Mi, laga mi pone asina aki. Awe, rekorda bo, awe, meskos ku ayera, mi no ta duna konseho di voto, mi konseho ta kambia e pregunta, pone e pregunta ku ora mi bisa yonchi ku mi ta kere ta bon pa yonchi vota no, ta pasobra tin un motibu, òf ta bon pa yonchi vota sí, Tin un duidelijkheid. Pero pafoor e pueblo ta tur bruha. Awe mes un empleado di Celimon ta puntra awe ta pensata kiko e hasi. E pueblo ta keda bruha tanten ku e pregunta ta robes anteor ei, lokual si ku mi por bisa ku kiko ami ta kere. A tuma mi na mal ayer, a bini bole ripitié. Mi ta kere ku personanan manera Yonchi Dortalina, Bernie Elaje. Jeffrey Levenstone, Ramoncito Boy, nos James. kuater aki, i James Cohn, Kroon komo lider, hamas i nan bida nan por ni pensa pa vota no. Hamas i nan bida. Anto mi ta ripití ta dikon. Bernie cu mi seis aña a wordo atrapa busca wordo di wordo mata pasobra nos a traha e cos di laso directo aki. Door den mesmo hendenan cu hunto cu nan awor aki ke kibra e laso directo. James Crona perde trabou pa motibo di e structura di laso directo aki Caminda cu e mes hendenan ke ta cana cu ne awe den nan man a bay entrega e keho contra dje cu e ta rabia cu macambanan, pero e mester ta rabia cu macambanan, e mester ta rabia cu esunnan cu a induci pa e locual nan cu a pasa. Anto Jeffrey Levenstone cu a keda ocho of ta shete dia den problema cera. parti na hospital pa motibu cu nan kier a mata boy nan a purba use pa haci aceite mesun hende nan a trobe cu n'e momento naki ta no anto yonchi dortalina cu nan a crucifica tur caminda mi n'ta bay den detalles e cinco hende naki bao di ningun forma cu nan tin respet propio cu nan tin respet pa nan famia por pensa mes Di por vota no. Esei ta mi palabra. Pero esei ta e nenei y ami. Pero pueblo mi por conseha pasobra mi por conseha pueblo tene ki vota carni o pisca. Ta esei ta vota carni of ta vota pisca. Ta un palabra Ramosito Boy ta tin, tin y lo sigui tin te momento cu Dios tu me.

Nos ta content di por timbo den studio aki, den bo propio studio. Mi ta kere aki den nos mester por sinta mas biaha den temponan cu ta bay bini aki. Y mas ora cu no ke. Y mas ora cu nos ke tambe. Mi ta kere bo mester duna green light si pa nos por papia un tiki mas amplio.